He kovan baqî nivîsî. Heke gotin xwîn bibin, ev nivîsî bibe dilekî sekinî. Hestîyarim îşev. Wekî dildarekî kaînata singa xwe kiriye qedeha dagirtî ji me ya hesreta yarê. Hemû jinên kurd di sewta muzîsyenê kurd de bi dilsojî distrên û ez careke din qane dibim ku bedena jinê dikare transferê nijada nêr bibe lê dengê jinê qet nabe transeksuel. Sewta jinê ji devê mêrekî jî derê nerm e wekî kefa destê dayê. Xwî û xisletên min pişkî dişibe nivîsên min û nivîsên min pişkî dişibin xwe yadê. Lê dîsa jî nikarim yeqîn bikim ji dilsozî û duristiya vî ez ê li vê şaneşînê. Hemû şaneşîn dûrî welatê min in û ez penaber im li hemû şaneşînan. Tevî penaberî ezmûna min e û bûme pisporê koçberiya xwe jî. Hîn nikarim li welatê xwe bibim penaber û ji welatê xwe koçî welatê xwe bikim. Berî çîbûna Îsa ez li welatê xwe hatim dinyayê. Dinya bû cîgehê koçberiya min û welatê min. Koçî kêjan quncika dinyayê dikim. Welatê xwe jî bi xwe re dibim. Welatê min koçî kêjan bênasnamebûnê dike. Min wekî nasnameyek bêwelat bi tenê dihêle li dûv xwe. Tenêtiya min welatê min û welatê welatê min e. Mafê min tune gaznan ji welatê xwe yê reben bikim. Lewra tibavek reben xwe li ser rebeniya welatê min xwedî dikin. Heke welatê min nebe, rebeniya wan ê ji wan re bibe kefen. Heke ez nebim, welatê min ê nebe xwedî hebûnekê. Lewra min welatê xwe ava kiriye di nava xwe de. Min gewdeyek jê re çêkiriye ji gotinan û canek dayîyî. Di nava min de ji hebûnê wê de dilê welatê min lê dide. Nikarim pênase bikim, loma ji bêçaretî dibêjim, muzika ji deng wê de tire welatê min. Tevî ez mala welatê xwe me jî, ji neewlebûnê bêtir ewle nebûme ji bo welatê xwe yê ez ne di nava wî de. Ewqas ne alçaxim da karibim çîroka rastiyê ji me re bêjim Clarisse. Bi hadê xwe zanim loma qisûrên tazîbûna xwe di bin lihêfa rastiyê de venaşêrim. Nivîsên min di zimanê netewa min de penaberin. Netewa min jî di zimanê min de penabere belkî. Belkî ji ber vê yekê ye xwe wekî yekûna penaberiyê dibînim. Ma ye ku ne perçe bûm bi xwe ye. Çiqas ava cemidî vedixwim jî agirê welatê min venamire. Li jêr dinêrim bêçaretiya Xwedê dibînim. Xwedê li jor dinê re bêhevaliya min dibîne. Ew ji esmanê xwe koçber bûye, ez ji welatê xwe. Ne ew dikare welatê min di nava min de kêm bike, ne ez dikarim esmanê wî di çavên wî de nizm bikim. Sirûşa nivîsê tê dîtin. Tilîkê min wekî artêşeke têkûs ji mêj ve hazir in. Heke rojekî Xwedê ji hebûna bihişta xwe bawer bike, ez ê jî bi duristiya xwe ewle bibim. Ewlebûn û bawerkirin du kabûsên erjeng in. Yek bi şev li ser singa min siwar dibe, yek bi roj. Min çîroka xwe nenûsiye. Hûn dixwazin ez bêjim. Ez jî dibêjim. Ji ne tu kesî re. Ji her kesî re. Rastî çîroka min ditirse. Monetanê nade revê. Ji pişt vebûme temaşevanê sebrê. Çavê sebrê li reva rastiyê. Heke gotin xwîn bibin, ev nivîsî bibe dilekî sekinî. Gotin hênkayiya bê li birînên xwe dipêçin. Xwîn nema diherike nava xwîdanê. Gotin ji dema bê re çîrokan dibên û ez dibim guhdarê siberojê. Ji kerema xwe re kanala Diyarname biecîbînin, destê xwe li zengila hişyarî bidin û bibin abone. Heta bernameyek din, heta gotarek din bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.